scarcity for inside nigeria wey dey affect about 1.3 people dem wey dey for inside northern nigeria as peter obi come dey yarn e say dis one dey very laughable say ukraine wey be say dem dey fight war na dem come dey help nigeria with food meanwhile nigeria get enough land wey be say dem suppose use take do farming. plenty hungry people for inside abuja don come block another truck wey be say e carry food like rice corn beans and all of them dey for inside bag na so they carry the bag of food dem dey go their house because of hunger and scarcity of food wey dey happen for inside nigeria and this gbege happen on monday march 4 to 2024 for inside the day area of abuja. It's a rampage. Bros, come here. So what is happening this morning? Oga, we are dying of hunger. Yes. So we got to sneak in and find what to eat. That's right. What is The vice president of Nigeria will be Kashim Shettima don come dey talk o as im come dey beg Nigerians say make dem dey show their anger of the hardship wey dey happen for inside Nigeria small small say make dem dey show am in a responsible and matured way and he yarn dis tok during di 29th pre-ramadan lecture for inside unilag wey muslim alumni dem organise. president bola ahmed tinubu during di nigerian qatar business and investment forum wey dem do for inside doha on sunday march 3 2024 as im come promise dem say im goment go deal with any nigerian goment official wey go ask dem for bribe. as im come dey tell di qatar investors dem say make dem report any nigerian government officials dem wey go ask dem for bribe. one nigerian lady don come post dis video as she come dey yarn her bad experience wen she travel for road say she dey go to kogi state from lagos state wey be her own state say before you know na so di driver come carry dem go follow anoda road before she open her eyes wen she dey sleep for inside di motor she come see di motor wan climb enta inside one local ferry wey dem wan cross dem take enter another area wey the motor go continue to dey run dey go to the side wey dem dey go as she come dey yarn say this one na bad experience to say because she no expect this kind thing from the driver and the driver no let them know at all. So on this day, I boarded a bus from Lagos to Kogi State, my state. Five hours to the uh, into the trip, I decided to take a nap. And um, after a while, I think the lady beside me woke me up that I should come out and see, see what is going on. Oh. Follow this route because we had no other choice. We were in the ferry for like 30 minutes. The emir of Kano, wey be Alhaji Aminu Ado, don come dey beg traders dem say make dem reduce the cost of foodstuff and other goods dem for Muslims dem so dem go fit observe the Ramadan wey be say e go start anytime soon and e no go too stress

di covid nineteen pandemic during di time we say covid nineteen worry di whole world as i come dey yarn say dem must give dem all di details how dem take spend di money if not say make dem refund all di money back di lagos state goment don come dey tok o say dem go stop hawking and selling of things for street and di lagos state must stop all those traders wey be say dem dey put dia goods dey sell am near the road walkway on top gutter slab setback road maiden veg and also keps dem say dem must stop people dem to dey sell things around those area and on top their x handle na im dem come out to come yarn this talk on sunday wey be march 3rd 2024. some igbo traders dem wey dey for inside kwara state don come provoke come do peaceful and not gree protest eh, against the kwara state internal revenue services say because of the way we say they use mobile call to come lock up some of their traders them shops and they no let them take no as a contract say them will be traders eh, say that they pay their taxes so say this thing will be say the kwara state internal revenue service they do say na intimidation na they wan just try to intimidate them. kwara igbo traders association here in the lorry kwara state.

say dem go make sure say tenants go dey pay their house rent monthly and not be yearly again and dem go make sure say dem go charge the rent according to the monthly salary or gain wey be say the tenant dey make every month o and say before the end of this year wey be 2024 or next year 2025 say dem go make sure say this law go don stand gidigba and e go start to dey work for inside lagos state. This man don come post this video as he come dey cry for help o come dey provoke o say he go buy ten doors wey the man charge am one point six million naira na so he don come ready come pay the money for the doors eh, wey make the seller come give am receipt say two hours later when he come come back he come carry truck wey wan come carry the doors dem comot for there say na so the man wey dey sell the doors come tell am say he no go release the doors take give them again o say because the doors don increase to two million naira come talk so let's say the man go balance am 400000 naira if not he no go release all these doors dem wey be say the man don pay already dey give the man. I actually bought those from this man this afternoon. Because I've been paid for. Only for him to come later and say it was paid for only for him to come two hours later and say it has increased from 160 to 200,000 naira, which I'm not ready to pay. di ogun state calabar police command don arrest one chorobi and sarafin pastor wey im name be adeleye dada dollar say because im for snap pictures of di daughter of one of im church member wey di girl name be adekunle kabirat come give di girl belle and im don dey knack di girl pictures for many years now as di girl mama come out to come dey yarn say im beat di girl because of di girl misbehave for house say na so di girl come pack all her bag and everything dem take run take go di prophet house. as him come call the pastor for phone call and the pastor no pick later the pastor come come the house come dey pretend like say him no see the girl meanwhile the girl dey for inside him house wey him dey knack the girl kpekus or even come give am belle. What's the man's name? Adeleye Dadadola. Adeleye Dada. Dollar. Is he a pastor? Yes. Which church? Gabriel and Seraph. What's the parish name?

di ogbonge nigerian musician wey be paul okoye of di p-square aka rude boy don come post di video of where di ogbonge nigerian comedian wey be john ikechukwu okafor aka mr ibu wey be say e don kpufu come dey pray for am dey even dey thank am as im take assist am and also support am wella during wey be say im dey for sick bed. Good boy, if you not go heaven, call me Nama. You will go to heaven and will sit down in the presence of the angels we eat together. And with the again make them one. Now Bishop News O'Clock, my name na Nehi. Make una enjoy your day.